Siechzéngte Part, haut bei Captain Toad Treasure Tracker. Et freet mech erëm, datt der ageschalt hutt. Jo, haut gëtt et gëfteg. Gëftkanal, Kanonade spille mer dann. Komeschen Numm iwwersetze mir dann gär ginn. Jo, mir kucken dann eis emol u wat et do direkt ass. Dir bleift elo dobäi, et gëtt alles nokommentéiert. Haut nämen ech och nach puer Leit méi, wëll et geet iwwer 20 Minutten an et wäert och säi gutt Grënn hunn. Récken also hei, mir sinn am Gëftkanal komm vun Kempten, Treasure Tracker, mat der richteg sténkeger Plaz hei. Du mengs et wär um Gaming Café wou d'Leit ronderëm stécken an esou, mee mir sinn. hei am Spill. Voilà, do sinn d'Fuzis sinn och erëm zréck. Mir mierken also, et ass e Kiischtenlevel, dat heescht, Nintendo gëtt et hin, e Gëftlevel mat Kiischten ze kombinéieren. An ech mengen, de Message misst jiddwerengem kloer sinn. Ja, dofir kréie mer e Kristall fir déi Auszone. Dat do ass richteg net dreckeg, soe mer mol einfach esou. Maja, mir kucken eis dat Ganzt hei un. Als Thema hunn ech elo emol den Moment näischt. Dir hutt iech do séchergefreet, Wou fuddelt deen dann hei am Plätz Bléi? Dat kënnt méi spéit, keng Panik, et wäert derzou kommen. De Level ass am Fong awer och interessant opgebaut, wa mer elo esou kucke mat deene Placken, wäerts de erëm fäerten, datt mer do eppes mussen an enger gewësser Minutt unzéien. Voilà, ech schaffen elo mol mech hei vir, nämlech, ech fannt witzeg, wéi just eng Toilette do nokënnt, déi hei erëkënnt, an déi aner mussen nokommen. Esou, d'Missioun hei ass et, 4 Toilettes an d'Zil ze kréien. An hei mierkt ech elo schon passend 3 Toilettes an eng Dier eran, dass si wann d'Meedercher, voilà, wann d'Meedercher zesummen op d'Toilette wëlle goen, dat ginn der anscheinend just zwee déi dat hikréien, ne? Maja, souvill dozou. Da ass eng Toilette dann hu mer verluer, domadder kréie mer d'Challenge leider net gemaach an der first try, mee hoffe mer mol dat mer awer de Level iergendswéi am Positiven mat 3 gefinished kréien. Et ass jo bis elo alles gutt gelaf, just dat eng Toilette. Et mam Parfum a Co. Mat deene komesche Brühen sech konfrontéiert huet an domadder an d'Pampa komm ass. Dat ass och lo witzeg, e Fait dat do, do steet deng grouss Däit op an ech komme just mat zwee erop, dat wosst ech och net. Ass wahrscheinlech vum Programméieren hier, wann ech dräi Toun Dätz do ronderëm lafen hunn, se mussen der alleguer dräi drop. Hei gi mer nach e puer Mënze sammelen dee Moment an dann denken ech awer dat et. Lo sou lues un der Zäit ass fir sech eriwwer ze maachen. Dat do ass och ganz wichteg, well déi lescht Knoun do ass eng Gefal, well du kënns an d'Mëtt an deemno wéi wéi s de an d'Mëtt opkënns ass en Toadette dat da erëm e bësse säitlech laanscht déi Fusiss kënnt an domadder ënnerschreis de dann och däin Dout. Domadder hat Level 16 scho gepackt. Dir gemierkt dat d'Challenge war dat do iwwer iwwersprangen hunn, dat brauch mer net méi ze man, dat maachen ech elo elo nach offline no fir e bësse d'Liewen ze farmen. Elo gi mer nach déi 4 Toadettes do am Speed Run Format nohuelen. Voilà, dat éischt hat mer scho cool, also ass wierklech elo, et geet elo zimmlech féx. Ech muss dee ganzen ënnescht Deel hei jo nëmme man, de Kristall hunn ech jo och gesammelt. Et geet elo just nach drëms elo fir déi véier Toiletts beineen ze kréien. Et ass schued gewiescht dat Stéier net zesummekrut hunn, mee ech wollt iech weisen, wéi dat sech unhéiert, wann en Toilette an d'Këft plumpst, nenne ech et mol einfach. An hei mierken ech elo och, ech teste mol eppes, wann ech mech fir dat Mauer stellen, misst déi am Fong och goen, dat se alleguerten déi nämmlecht Riicht hunn. An jo, tatsächlech, et geet. Wann ech awer elo natierlech erëm, wéi soll ech soen, mech bei de Kristall beweegt hätt, wär et erëm net gaangen. Sou, mir hunn also erëm D'Meederchersklass aus dem Landebunker, aus dem Fieldchen zesummen, déi lescht iwwerliewen, dat ass jo och eng Zeen mëttlerweil. Gëtt de Fieldchen, kënnen och d'Tippen mat eran oder wéi ass déi Geschicht? Bon, wisou net, mir sinn awer eréischt hir am Joer 2017 mëttlerweil ukomm mat verschiddene Leit, mä bon, esou ass dat. Gutt, domadder e bëssen nei Ofwäerte fir déi Fusisrei do ze iwwerliewen an dann denken ech, mir hunn deen do Level och positiv ofgeschloss. Voilà, dat war d'Challenge an elo freet iech op e. D'Fuddelereien se gi lo lass, nämlech et gëtt fir mech wuertwiertlech lo gläich wéi de Level geschwënn heescht, Dir gesitt elo geschwënn wann dat do lo fäerdeg ass, nämlech Are you ready for the hype train? Nope. Et gëtt eng Flucht iwwer den Horror-Express an dat gëtt fir mech pueren Horror an duerfir gëtt dat lo och 25 Minutte Paart, well ech iech dat lo onbedéngt wollt weisen, wat ech do fabrizéiert hunn. Voilà, den Hype Train mol eng Kéier anescht gekuckt, ne? Mir ginn eis elo mol ukucken, wat deen do hei wëll, an do ass en Horror, gesitt Der et? Déi fucking Geeschter, se sinn zréck! Bon, Geeschter heeschen se net, ech mengen Schlammschlürfer gi se op Däitsch genannt. Voilà, d'Toadette trollt eng Ronn ronderëm, an se ginn net sou futti, demnächst, se kommen erëm zréck. An elo gesitt Der mol, wat zum Däiwel ech do maachen, nämlech, et geet drëms, ech nennen deen do elo José, an vu deen elo mat soll kommen, dee muss mat erof. Voilà, de Jeu den ass och scho fäerdeg hei, well ech brauchen fir eng Challenge ze maachen. Et geet elo drëms, wéi soll ech soen, et geet elo drëms, da jee ech och se komm mat. Et geet drëms ze stierwen, voilà, do gesitt der elo wéi dat elo déi nächst puer Minutten hei ofleeft. Et geet drëms mam gudde José. All déi do Futti ze man, dat ass Challenge, an et ass menger Meenung no déi gréisste Sauerei. Ech wäert iech elo och nach an dësem Video eppes weisen, wat der virdru net gesitt hutt bis elo bäi mir. Dat huet dir beim Eric schonn no 3, 4 Parts gesinn, bäi mir gesitt der dat elo och scho bis elo. Maja, an elo gesitt der, firwat ech mer d'Liewen hei zur Sau maachen, oder schwéier maachen. Maja, ech gi mer do erëm Sträit sichen, an maja, et ass wierklech traureg, dat Ganzt. Well de José mécht net dat, wat ech gären hätt. Do ass och sou en Hiewel, don't touch it wanns de wëlls wierklech déi Challenge packen, well wat mécht deen Hiewel, dat wäert ech leider net weisen an sengem Let's Play, deen wäert maachen eben dat deen ee Waggon ofge entgleist gëtt, wéi soll ech soen, ofgehackt gëtt, dat heescht. Domadder ass deen flueten. Sou, de mierken do hu mer erem e Problem, misst nach deen do Schlammschlëffer kréien an ech hu keng Ahnung wéi ech et soll machen. Duerfir gin ech lo mol hei affen dat do e Schrumm wär, mee nö et ass kee Schrumm, ech muss erem zréck, ech muss d'Welt retten, ech muss Schlammschlëffer färdeg machen. An hei mierkt der ech gin absolut net eens, ech sin um iwwerleeën wéi ech mech dat soll uleeën, wëll dat ass eng Kombinatioun mat deem blöde Vull, dat ass den Jempi an de José ass dann eben lo deen dee mech erem ëmbruecht huet. Fir déi zweete Kéier. An et geet elo oft genuch sou virun. Et ass gutt, datt Der hei net live kommen an d'Hell matkritt hutt, well ech hu mat Gott a Welt hunn ech mech do opgereegt. Et ass eng Sauerei. An, jo, fuddelen am Sënn vun, et gesitt Der gläich. Den Eric wäert och de Kapp rëselen a wäert sech denken, datt dat derwat geet. Sou. De blöde José ass da nach ëmmer do net mat erofkomm, ne? Dee kuckt nach hin an hier. Dee kéint jo mat erofsprangen, ne? Elo hun ech de Problem, ech kommen éischtens do net méi op, well iwwerall déi Schlammschlürferen do stinn. Ech probéieren hei einfach mol de Wee fräi ze maachen, mee ze wëllen einfach net méi, et ass onméiglech. Dann entscheeden ech mech dozou, fir eben mol eng Kéier deen eenzelen hei ze probéieren fäerdeg ze maachen. An déi Schlammschürfere lafen och nach wierklech no. Et ass zimlech creepy, e richtegen Horror-Express. Et ass menger Meenung no den neien Zoll Level vum Spill. Jo voilà, do ass dann den Jempi huet och e Moie Moie gesot. Ech hu meng Kolleegen hei fonnt op deem Zuch. Wuert zur REBEL, Vläit gesi der d'Leit och esou, déi aussoen, se wier Schlammschlëffer hei am Land, wie weess et. Ka jo nach eng Kéier méiglech sinn. Klengen Joke huet misse sinn. Vu wie, also ech schwätze elo net vun de Leit, déi do schaffen, mee vun de Leit, déi einfach am Zuch sëtzen, déi op der.

Verkackt wéi net soll soen. Sou. Dann probéieren wir lo erem nach eng Kéier well zu schéin ass. Mir gin hien direkt erem sichen. An ech notzen awer lo d'Zäit an net lo gett dann eng Kéier sou fail gemaach fir eben d'Thematik vu mengem Youtube Channel e kleng Update Video ze maachen well ech si well dat net héieren. Mir maachen et trotzdem. Nämlech wéi geet dat lo virun? Éischtens ech stierwen nach hei erem virun. Den Ka Death Counter mengen ech gëtt lo haut mat deem Part an den. Zu Däiwel gedriwwen, mee et gëtt lo eebe Merca d'Art de Luxe wäert deen nächste Projet eréischt sinn. Dat heescht Bomberman ass gecancelt. Hunn ech net ugefaang, mir schonn e bësse Gedanke gemaach. Et hunn ech lo eng Kéier selwer duerchgespillt, mee et ass sou mee. Et ass net dee Bomberman vun deemools, dat hunn och vill aner Leit gesot. Et sinn och Kriticken u Konami, dat se wierklech dat Ganzt fir 50 Euro verkafen hunn. Ech verstinn et komplett. Duerfir hunn ech mer geduecht, ech wäert et vläit mat Kollegen op Gaming Café spillen, jo, mee et huet awer net eppes op mengem Youtube Channel verdéngt, Kann een einfach esou behaapten. Esou, de José huet elo gutt Job gemaach. Mir hunn en doten Deel elo endlech gepackt. An mir kucke elo erëm hei deen eenzele Kolleg zesumme mam Jempy do fäerdeg ze maachen. Dat ass eben esou eng Kombo. Ech fanne se egal wat. Ob et esou gemaach gi ginn, ech weess et net. Mee et ass déi eenzeg Method, wou ech mer geduecht hunn, et kann ëm esou gemaach ginn. Esou, elo hunn ech hei schonn e Problem. Ech ka mer elo geschwënn aussichen. Voilà. Bréngt de José mech ëm, oder de Jempy, oder den Schlammschlëffer. Dann hate mer deen einfach Antonio, dann hu mer elo einfach en Numm fir all Personnage hei vun am Spill. Voilà, an da weisen ech elo, wat an dem Spill méiglech ass. Nämlech, mir kréie elo en extra Shroom. E Shroom, wéi soll ech soen, en Ecstasy-Shroom vläit? Jo, kann een esou nennen. A mir ginn elo kucke, wat dee mécht. Nämlech, dee mécht, dat ech onverwondbar sinn an ech maachen d'Leit all fäerdeg. Kann ee Maxi-Shroom och net nennen, well d'Tour ass ze grouss ginn. Et ass einfach e spezielle Shroom, dee keen Numm huet. An Domadder probéieren ech lo einfach eppes aus. Ech hunn den de José hunn ech fäerdeg gemaach, wéi der gesinn hutt, an ech probéieren elo aus, ob ech als Supertruh, dat nenne ech mol einfach esou haut, voilà, dat do geet och, ne, also Dir mierkt, ech hunn en neien Trick rausfonnt. Menger Meenung no ass dat et Kannersécherung vum Spill, fir esou e Level kënne ze finishen. Mir gin dann elo hei virun an mir genéissen dat dann als super Toadette. Lo dees mer esou oft verréiert hun, ech mengen elo war lo 5 oder 6 mol um Stéck, dann huet een et elo fräigeschalt. Dat gëtt fir all Level, ech konnt et bis elo net weisen, mee elo gesitt der et. Den Nodeel ass elo hei, dir mierkt ech kommen elo net an de Kristall, dat heescht egal wéi ech muss dee Level nach eng Kéier spillen. Mee wat ech mer elo logescherweis erhoffen ass dat ech mat deem do zerstéieren d'Challenge kéint packen. Déi meescht hätte lo denken, dat geet net, mee mir gesi lo gläich, what will happen. Ech trollen e bësse mat de Vorräter ronderëm, déi brauch ech lo am Fong guer net méi. Mee jo, ech muss awer e bëssen hei kräischen, dat ech de Kristall do just gesinn, andeems ech laanscht ginn. Voilà, do hu mer déi och erëm fäerdeg gemaach. A mir wësse wéi en Hype-Train ausgesäit, mir ginn eng Kéier dee Moie soen, dee gëtt eis méischtens erëm Schwung. Mir tuten eng Kéier, dat war deemools d'Challenge, wéi ech nach dru kann erënneren, mech mengt, et war dat éischt Buch oder zweet Buch, ëmmer muer een ee One-Up erëm zeréckgeet. Esou, elo Mënze sammele mer op d'Hierscht och erëm op a mir kréien nach e One-Up, wou et esou schéin ass, dat heescht Alles am gudde Beräich. Mir ginn dann de Wee Richtung Stär, leider ouni José, ouni Jempi an ouni Antonio, wéi een se och kann nennen. Mä jo, also, mir gesi lo nach hei erëm Schlammstëffer an wéi een dat do soll packen ouni déi Challenge, also ouni dee super Mushroom Natural einfach, ech weess et net.

Wëlls dech net muss konzentréieren der ganzer Zäit och déi schlamm Schlurfer fäerdeg ze maachen. An der Zäit bis ech dohinner kommen, Dir weess elo wat et leeft, ech muss eben mam mam Kolleg hei dohinner kommen. Also en Update Video am Sënn vun wat kënnt vun de Projeten. Opera Manager erkläert kuerz a knapp, et wäert net dozou kommen aus diverse Grënn. Et gëtt awer wat vläit gemaach, et ass elo eng Switch Opnam mat Breath of the Wild wou ech bësse meng Meenung iwwer Breath of the Wild duerch ginn, wann ech elo bësse gi virukommen endlech an dann. Gëtt eben elo Enn Abrëll nom ganze Gameland Gedöns, well ech sinn och éierlech, mam ganze Gameland Organisatioun, ech hat Krämpes och Treasure Tracker, ech wollt dat scho elo am fir März fäerdeg hunn, mee et gëtt wierklech och Abrëll, Mee bis déi Folge nei erauskommen. Vläit kéint ech elo iwwerregens och e bësse mech Zäit huelen, mee et ass einfach net machbar gewiescht an dofir Enn Abrëll eréischt Makerdag Deluxe. Et kënnt jo e Special Video elo geschwënn eraus, den elo den 22. Voilà, ass dee erauskomm gewiescht an hei steeë mer dann trotzdeem, well der ëmsou schéin ass. Hätt ech kënne raus cutten, mee ech notzen eben lo déi Zäit fir eng Kéier iwwert en Update Video ze schwätzen, am Sënn vu wat op engem Channel leeft. Teecht Macadag Deluxe gëtt och keen Let's Play, mee et gëtt einfach een Online Races Format wou ech da bëssen heiansdo Battles ginn, ech ginn heiansdo bei Pride bësse spillen an ech schwätzen iwwert gewissen Themen un déi mech grad stéieren a wou ech denken dat ass derwäert fir eng Kéier op mengem Youtube Channel un ze schwätzen. Dann ass eben de grouss Fragezeichen, wat kënnt dono? Et wäert wierklech elo eng laang Durchstrecke ginn, nennt ech mol einfach. Durchstrecke am Sënn vun, ech maachen meng NesRemix-Dénger, wäert ech mech bësse konzentréieren. Nächste grousse Let's Play vun NesRemix kënnt am September, Oktober géif ech soen, wou ech da Kirby op der SNES wäert spillen als Form vun engem Let's Play. Dann wärt natierlech awer och elo kënnt scho de groussen Highlight dat Donkey Kong der nes wärt spillen an jo freet iech drop. Voilà dat hu mer elo gepackt a lo zerstéiere mer endlech den Josy. José wéi war et? Ass mer och egal en ass nemme do. De Problem ass geléist an da gi mer eis de leschte Kristall endlech sichen. Ech soll mech grad näischt dru maachen, ech hat einfach Zauber Dësch mech maachen ech grad tiptop. Also an dann ass elo de grousse Rou wat mécht en da soss op sengem Youtube Channel. Et wäert elo e bëssen eng Zäit ginn, wou dann d'Näss erëm zum Virschäin kënnt, well ech dat och e bëssen endlech wëll maachen. D'Zil ass et jo elo 30 Pads ze maachen an déi wäert ech awer hoffentlech hikréien. Voilà, hu mir och d'Missioun agepackt an domadder gi mer da elo dee leschte Level vun haut kucken. Dir mierkt, mir si scho bei 14 Minutten an et geet elo nach 10 Minutten an deem Level ronderëm. Drënner an driwwer, wuertwiertlech esou ass dat. Leider esou, sorry. Mee wat ech wollt soen, den nächste Projet wäert dann am Summer wahrscheinlech Splatoon 2 ginn. Do wäert ech emol als éischt fir mech eng Kéier duerchspillen, fir ze kucken, wou d'Schwieregkeete sinn a wou net. Hunn ech bei Splatoon 1 gemaach an dofir maachen ech och bei Splatoon 2 esou. An ech kann eben net assuréieren, Wéi dat mat den DLCs do ofleeft op de Switch, dat gëtt eben elo eppes komplett nees Neies an ech si kee Fan dovunner fir Saachen wou ech mech net dofir informéiere kann, wëll d'Spiller net eraus sinn, déi a Form vun engem Let's Play ze maachen. Also groussen Respekt u Leit wéi den Erik alias Plexter déi Breath of the Wilds als Let's Play maachen. Ech hätt awer ganz hir wäert 500 Parts do musse erausbréngen. Well do ass einfach d'Problematik, du spills, du spills, du spills, du méchs net dat, wat du solls maachen. Du gëss ëmmer ofgelenkt. Hien huet och grad dee Problem e bëssen, mee et ass mol elo net e Problem, et ass einfach, d'Spill ass sou gemaach, fir dass du solls stonnelaang domadder Freed hunn. Also eben am Summer, dat ass, ech ginn am Fong elo hei de Programm vum ganze Joer nach eng Kéier mat iech duerch. Et wäert vläicht e bësse méi roueg ginn ab und zu, vläicht déi ab oder zu Phase, well ech och nach e bëssen aner Saachen ze dinn hunn, mee et ginn nach ëmmer YouTube-Videos. An ech denken awer, nodeems ech elo ee Joer, Gaange sinn, erëm zënter leschtem Mäerz 2016. Dir hutt genuch Saache wou mer gesi krut an et geet nach ëmmer virun. An ech denken awer als lëtzebuergesche Youtuber mat lëtzebuergescher Stëmm déi Tendo abonzue eranzebréngen an engem gewësse Rhythmus läit iech och besser wéi wann der muusst mer all Dag dräi, véier Videoen oder net souguer fënnef Videos kucken. Sou, du mir sinn wierklech hei. Dem Levl hu mer den et Comics säin Mondscheintürmelcher komplett vergiess. Deen mierkt dass et eis hei wierklech Challenge ass. Deen Fatzert do nervt eis de ganz Zäit, dee lenkt eis nëmmen of. An lo wollt ech och bal blosen. Oh mäi Gott, wierklech, wat ech scho nokucke wou ech och scho blosen. Ok, nee, net dat wat dir elo mengt, dir Verzottener. An de Karek wollt et awer, dat ech et sou maache. Gutt. Dann ass ee, mir mussen hei den Tuerm erop. An d'Challenge ass et och fucking 190 Mënzen ze sammelen. Dofir sinn ech hei de ganze Zäit erëm gaang. D'Beemen ze sammelen an dat kascht mech dann hei nach déi reschtlech 9 Minutten. Nee bon, Splatoon 2 hu mer fir Summer annoncéiert an et hänkt och wierklech dovun of wat op der E3 elo gesot gëtt, well d'Switch, mir sinn eis eens, d'Konsol huet verdammt normool saugoute Potenzial, mee et ass elo fir als Nintendo Fan ze bieden dat Spill erauszekommen a fir een Nintendo Hater ass ze bieden dat näischt méi erauskommen a Nintendo bäi geet, top fir verschidde Leit hei am Land. Ech sinn en Nintendo Fan, mee ech sinn awer och bëssen ëmmer dat ech probéieren op mengem Channel déi zwou Aart a Weisen iech ze erzielen. Duerfir beenden ech och dee 3 gär of, wéi et mam Programm soss virugeet. Mee als Highlight vum Joer wäert nach Super Mario Odyssey herno erauskommen an ech denken, dat gëtt wierklech och nach en Let's Play, deen blind gëtt. Dat gëtt mäin éischte blind Let's Play dann. Mengen am Aarm also als kleng Wiedergutmachung dat vläit den Summer an elo den Fréijor e bëssen mat vläit eng Durscht Durst Tracker ka ginn wëll op der Wii U ech hunn déi endlech elo geholl Captain Toad Treasure Tracker ass dat lescht Wii U Spill wat ech hei wäert Let's Playen op mengem Youtube Channel Whale At Malediven mee et sinn awer och genuch Spiller drop gewiescht hei elo en Highlight war natierlech och den. Den, äh, wie soll ich so? Amiibo Challenge, ne? So, aber wir sind nachher bei der Challenge gekommen, mit dem blöden Kamek da zu gehen. Voilà, ich muss eigentlich hier unten. Untäuschen hat er mich anrollaced und das war auch sau knapp. Und der Kamek ist so etwas, also ich hab mich da abgeregt und auch hier. Deen dass einfach eng Drocksituatioun dat en dech net do dee fucking Schlëssel eriwwer geheie léisst ne voilà lo geet et scho rëm hei un zertrefft mech einfach ne deen huet einfach overpowered an de Kamek ass einfach ee Charakter och bei Nintendo deen ass mer scho mat mat Déngens op d'Schlappe gaangen mat. Paper Mare Color Splash, voilà, do mol mat. Dat ass och e Projet, ech hat ufanks gesot, vläit eng Kéier Let's Playen, mee dat si mer ze vill Folgen, dat geet bis 70. Ech mengen, den Eric hat nach 100 Folgen oder hatt der 70 elo gemaach, et waren der vill. Dofir, Dir wësst, Holzleitung, Made in Luxembourg, 20 bis 30 Folgen. Super Mario Odyssey ginn der warscheinlech eng Kéier da bis zu 50, mee dat sinn ech iech dann eng Kéier och schëlleg. Voilà, an dann hei gesäit elo mol net sou schlecht aus. Wat ech elo hei maachen, war vläit e grousse Feeler. An ah, jo, lo kuck mer nach, fir dat do leeft. So. Dir mégt also en äh, sauschwéieren Turm fir dorop ze kommen. An ah, ech bis de Mare Party déi Bowser Theme van Jails. Ech weess net, wéi Dir dat gesitt, mee dat ass lo mäi perséinlech Statement zu deem Ganzen. Hei ass een Mouer opzepassen dat déi Planze mech net friessen. Elo ginn ech meng Mënze mol nach do sichen. Mol leien mech och eng Mënz fir mech des Piranhaplanz frësst. An hei war de Moment, do reege mech elo och nach op wann ech do gesinn fir ze katzen. Mee bon, esou ass d'Liewen. Dat war et dann och wierklech mat mengem ganzen Update. Ech kucke mech elo erëm e bëssen op den Game ze konzentréieren. Ech hoffen, ech hunn net ze vill ofgelenkt, mee ech notzen d'Videoen eben esou eng Kéier, fir dat och alles duerchzekucken. Sou, dat heescht, dee ganze Buttek erëm hei vu vir. E Level, dee ech weess och elo, wat déi nächst Zäit op mech duerkënnt. Ech hunn dat do elo eben, gëtt elo alles erëm virproduzéiert an ech wäert elo warscheinlech mech nach nom Gameland oder virum Gameland ab und zu dohinner setzen, fir nach zwou, dräi Folgen ze maachen, mee et gëtt. An ech sichen hei en Iwwerernumm. Zu mir elo mëttlerweil 70 Mënzen, mee ech weess, mir brauchen nach 120. Well ech si lo op deem Punkt ukomm, nodeems ech hei esou oft veréiert hat, hunn ech mer gesot, du méchs dat elo alles mateneen. Dat heescht, d'Kristaller sammelen an d'Mënze sammelen, dass dat elo nach eng Kéier weis. An ech mengen, wann ech d'Zäit kucken, gesi mer elo de Moment den endgülteg gudden Run. Ja, ich denke schon, weil alles das. Ich will halt vier Schalen. Und ich so noch, das hier ist eben ein Aufschlussprojekt für die EU, das hatte ich schon am Anfang gesagt. Weil ich das Spiel einfach will ehren, auch wenn ich nicht selber viel gespielt habe. Das ist aber ein Spiel, weil ich an das Herz geschlossen habe, tot, wird das Spiel mal nicht verdient gehabt. Ne? Gott sei Dank, so nicht mehr. Voilà, an dat do war buggy as shit. Huet der dat do gesinn? Deen Schlëssel ass mer do duerchgerannt, do duerchgefall, duerch déi Gitter. Jo, elo geie mer de Schlëssel komplett weg tun. Dat huet es genuch. Hatt huet keng Loscht de Schlüsseldienst hei ze spillen fir den Toun. An d'Toilette ass nach méi behënnert. Et leeft, oh pardon, wéi soll ech soen, nach méi bekloppt. Sou, ass och net méi, net besser. Mee egal, e Wuert wat vläit net sou ugräiflech wier. An et fällt mer ganz erof, datt mer de ganze Putt net kënne vu vir maachen. Dass e starke Level an en ustrengende Level wann ech ehrlech sinn. Ech hat net geduercht dat e sou schwiereg gëtt mee den Eric huet et mer gesot wou wat elo mol of bis den nächste Level kënne. Mee dofir hunn ech jo eben de Format gemaach, ech kommentéieren dat Ganze elo hei no, et ass fir iech méi smoothie, wéi soll een dat nennen, méi angenehm. Mir mierken och hei den Schlëssel huet eng gewësse Limite, well en ass schon am Vogelarsch, muss hei emmer eriwer schéissen. Dat gëtt erem witzeg. Voilà, dës kéint misste gutt sinn. Ech kréien eng ewéi ënnert de Kapp, dat heescht d'Kamérak ass och der Meenung dat en elo gutt läit. Voilà, an da blose mer eng Kéier an da gi mer en esou sichen. Da ginn ech awer nach déi Mënzen do sichen, déi Zäit huele mer eis awer hei, ne, op mengem Youtube Channel. Voilà, ass geet et. Sou, do hat ech alt nach gehofft et hätt Mënzen, Secret Mënzen ze fannen. An den Cyan wärt de Kapp wahrscheinlech am verdréinen well ech erem do déi Mënze siche ginn, also de de Kristall siche ginn obwuel ech méi bräicht mee et ass wéi gesot ech probéieren awer emmer esou nach d'Level färdeg ze bréngen. Esou déi Mënze sinn mer dann awer méi wichteg, da gi mer déi als éischt sichen an de Kristall ja ech sinn nach eng Kéier esou blöd ech ginn en trotzdem nach sichen dat muss een awer emol weisen wat alles ass. Esou nodeems mer dat da gemeeschtert hunn ass lo leider awer sécher sécher Zäit fir dem ganzen Comeback-Gedöns hei, dee elo 10 Minutten geschwënn am Gaang ass een Enn ze maachen. Ech ginn ewell elo Mëtz kontrolléieren, well ech mierken, mir si bei der 115 an ech gesi just déi Mëtz do uewen. Dat kéint erëm knapp ginn, dat et op e puer Hänn net ukënnt. Fir d'Experten, Dir wësst, wéi deemools hei, wou mer zwou, dräi Mënzen, wou net souguer eng Mënz just gefeelt hat. Voilà, hei muss een och emol treffe kënnen, eng Planz oder eng Train an eng Planz kënnen unzehalen. Voilà, mir mussen elo e bëssen eis eng iwwerleeën, wéi mer dat maachen, mee mir ginn am Fong Jolelei ka laanscht. Voilà, an den. Kameck ass awer eng Kéier och frëndlech mat eis an hëlleft eis nach andeems en déi Piranha-Planz ewechstréckt. Sou, mir ginn dann emol hei nach e puer Méint ze sichen a mir miisst et awer esou lues a sécher gutt ausgesinn. Ech hu mer elo dee Moment an d'Box gemaach, well de Kameck mer wierklech do op d'Schlappe gaang ass. Sou, an dann hei ass och eng komesch Röhre nach. Komm spazéiert, ech si wierklech am Kranz, kuckt gitt déi da lo hin an der gesitt dann de Urban Lost Lars ass wéi gesot ganz exzeptionell gemaach, mee that's life, that's Nintendo ne, déi wësse jo wéi mer sinn an hei da lo ass een mat fro wéi zum Däiwel, bon ok lo kënnt een bei erëm e glitchy Moment, et ass och gutt dat ech do aneschters opgehalen hunn, well dat do war knapp. Mir sinn also um Mondscheinturm opgehalen, lo gesitt der lo emol, lo gesinn ech och wisou dee Mondscheinturm heescht, dat do hunn ech um engem Gamepad net gesinn. Voilà, een dee muss nach ziele kënnen an ee mierkt en huet erëm Problemer mat deem Gamepad. Ech weess net ob et just bei mir war, nierk muss mer dat nach eng Kéier zielen. Mee dat do war da genuch Challenge an an elo hunn ech endlech meng Rou a kann a puer Mënze sammele ginn. Ech kucke mer dat wierklech nach un, et ass wierklech alles safe. Ech ka wann da just nach ënnen eng Kéier stierwen. Oh pass op, dach dat hei war wou ech da wierklech bal hikrut du fir ze stierwen, do war awer d'Konsol aus der Fënster geflunn. Mee jo, mir ginn da lo nach eng Kéier erof. Well et feelt nach e Kristall an ech hunn jo gesot ech giff dee lo gär. Voilà, do gesinn ech et. Dat ass gutt gemaach, och erëm déi Passage vum Level. Ech muss mech elo do erofgeheien op déi, op déi Holz, ech weess net wéi se heeschen. An do war d'Passage, déi ech geduecht, wann s de hei stierfs, da bläers de awer duerch dat ganzt Haus. Mee bon, dann hu mer dat elo gepackt. Allo hofft ech mer oft och am Fong vum Schmatt dat e Schong an den Schmëtt ze kréien. Da war d'Passage tëscht Schnee, et ka jo net wouer sinn. Voilà, Kristall an voilà, gëtt mäi Mënz. Tip top, mir hunn se, Challenge erreecht. Dat heescht elo just nach heel eng Kéier erupkommen. An domadder gëtt dat a 25 Minutte man hei nogelauschtert. Also soen ech en décke Merci. An dee lo Level huet mer och perséinlech ganz, ganz gutt gefall. Mir hunn also gefuddelt a mir mam Kameck eis queesch gedo a mir hunn an der Landhou dat an de Giftfontäne am Giftkanal e bësse ronderëm gestonk. Merci fir d'Kucken. Nächste Part ass dann de Part 17. An do weisen ech elo nach, voilà, mir hunn alles mateneen a gepackt, och wa mer e puer Ufanksversich haten. An e kënnt elo nach e Spoiler, well nächste Kéier kënnt mer Kréie mer eng kleng Zeen. Mir mussen op zréck op zréck gesinn. Mir gesinn eis och zréck. Also gleeft fest drun. Méi kann ech net besser soe fir den Ofschloss. Merci fir d'Kucken. Bis dann. Maacht et gutt. Ciao ciao.